Léif Kolleeginnen a Kolleegen, ech menge mir kënnen ufänken, well Dir waart zum Deel scho ganz laang a mir wëllen Iech net nach méi laang waarde loossen. An ech hoffen, dass elo och jiddereen dobaussen e bëssen eppes matkritt. A mir bieden Iech e bëssen ëm Gedold, well et geet jo och ëm d'Ried den Owend. Mee et geet natierlech ëm vill méi wéi déi Ried. An et geet ëm dat, wat heibanne passéiert. An et ass wierklech Wahnsinn! Wahnsinn! Et ass wow, wow, wow, Kolleeginnen a Kolleegen! Kee vun eis hätt domat gerechent, dass et esou strubbelvoll ass. Dat heiten ass enorm! E ganz, ganz grousse Merci un Iech alleguerte fir déi massiv Präsenz. Et ass wierklech beandrockend. Vill vun iech wëssen, dass ech ëmmer ganz emotional gi bei esou Momenter. Mee dat hei, Kolleeginnen a Kolleegen, dat hei mécht eppes mat engem. Dat hei mécht eppes mat eis. A jiddereen heibanne spiert, wat hei amgaangen ass ze passéieren. Jidderee spiert, dass dat heiten en immens staarke Message ass, dee mer gemeinsam hei zesumme ginn. E Sall voller Kandidatinnen a Kandidate vum OGBL fir d'Sozialwahlen. Wahnsinn! Mir hunn haut, zum Dag vun haut, schonn iwwer 4.000 ausgefëllte Kandidaturen eran. Dat sinn der schonn Honnerte méi wéi d'leschte Sozialwahlen ëm dës Zäit. An et wäerten der nach vill, vill méi ginn, bis zu deem leschten Depot de 26 Februar 18 Auer. Dat ass enorm! Dausende vu Leit, Dausende vu Leit hu sech entscheet, sech all Dag anzesetzen fir eng besser Welt. Lëtzebuerger an all aner Nationalitéiten, déi hei vertruede sinn, Männer a Fraen aus alle Beruffer, aus alle Generatiounen, Jonker a manner Jonker, da mat gewerkschaftlecher Erfarung an nei Leit, Grenzgänger a Residente vu Lëtzebuerg, Dir alleguerte maacht den OGBL. E grousse Merci an e grousse Bravo! Ech soen Iech Merci un all déi Kandidaten, déi schonn Delegéierte sinn, déi et scho bësse kennen, den Job. A Merci un all déi, déi et nach net sinn, déi fir d'éischte Kéier dobäi sinn. Well d'Decisioun fir Kandidat ze ginn fir d'Sozialwahlen, dat ass schonn eng wichteg Decisioun. Dat ass eng Decisioun fir e perséinlecht Engagement. Dat ass eng Decisioun fir aus dem einfache Member vum OGBL, aus senger Memberschaft eng nei Qualitéit ze maachen, déi vum aktive Gewerkschaftler. Kolleeginnen a Kolleegen, ech soen et esou oft, a mir soen et alleguer ëmmer erëm, Dir sidd d'Réckgrat vun der Gewerkschaft. Dir sidd eis Sproochrouer an de Betriber, Dir sidd d'Multiplicateuren, Dir sidd d'Militanten, Dir maacht den OGBL zu deem, wat en ass. E grousse Bravo dofir! Andeems Der Iech mam OGBL opsetzt fir déi sozial Wahlen, hutt Der decidéiert, der individueller Konkurrenz am Betrib de kollektive Gedanken entgéintzesetzen. Gemeinsam d'Erfahrung ze maachen am Betrib, dass een zesumme méi staark ass, dee kollektive Gedanken, déi gemeinsam Saach, déi gemeinsam Handlungsperspektiv, déi gemeinsam Handlungsfäegkeet, dat ass genee dat, wat de gewerkschaftlechen Delegéierte vum sougenanntenen net-gewerkschaftlechen Delegéierten entscheet. Deen net-gewerkschaftlechen Delegéierten, egal ob et e Patronsdelegéierten ass, mee awer och dee mam gudde Wëllen, awer ouni Gewerkschaft, déi sinn isoléiert. Si si bal oder net handlungsfäeg. Hir Aktioun bleift ëmmer limitéiert. Si sinn, well se keng staark Gewerkschaft an de Réck hunn, dem Patron ausgeliwwert. Si bréngen doduercher de Leit am Betrib iwwerhaapt näischt. A wann d'Gewerkschaft dee kollektiven Ausdrock ass, dann ass den net-gewerkschaftlechen Delegéierten den individuelle Gedanken, en ass alleng, A Kolleegen a Kolleegen, mam OGBL ass een ni eleng géint sozial Ongerechtegkeeten. An duerfir ass et mir wierklech eng grouss Éier, dierfen haut hei ze stoen an erlaabt mer a mengem perséinlechen Numm, awer och am Numm vum gesamten OGBL, Iech Merci ze soen, dass Dir dee Choix do gemeet hutt. dass Dir Iech entscheet hutt, dass Dir de Courage hutt, dass Dir d'Determinatioun hutt, dass Dir d'Motivatioun hutt, zu der grousser Famill vum OGBL ze gehéieren. Dir sidd Männer a Fraen aus alle Beruffer, aus alle Secteuren. Dir sidd hei, wéi Der haut hei sidd, spigelt Der all d'Facettë vum Lëtzebuerger Aarbechtsmoart erëm. Ouni Iech geet et net, Kolleeginnen a Kolleegen, Dir sidd d'Ekonomie. An dat ass ugefaange bei der Siderurgie, ech gesi se elo net, well et wéi gesot schwaarz ass, mir wëssen et alleguer, dass do, wou den Ogebert grouss ginn ass, an d'Generatioune vun haut, déi hunn dee gewerkschaftleche Gedanken an hirer DNA verankert, an dat gesi mer all Dag an all Dag, an dofir grousse Bravo un Iech. D'Kollegen aus der Industrie, der Metallveraarbechtung, der Chimie, der Industrie alimentaire, si wieren sech, bravo fir iech, si wieren sech all Dag géint d'Hoard-Attacken, Si wieren sech all Dag an verteidegen all Dag all eenzel Aarbechtsplaz. Dat hunn se misste maachen a ville Sozialpläng, déi se ëmgewandelt hunn a Plans maintien dans l'emploien, an dat hunn se missten maachen bis an de Streik, wéi mer et um Beispill Ampassat gesinn hunn. E grousse Merci fir Är Engagement! Dir sidd Kandidaten aus dem Secteur vum Bau a vum Handwierk. An dir, dir gitt duerch haut déi schwéier Zäiten. Dir gitt duerch schwéier Zäiten an dir gitt awer ni op. An ech kann iech eppes verspriechen, an all deene schwéiere Momenter, déi wäerte kommen, dir kënnt op d'Solidaritéit vun eis alleguer, vum gesamten OGBL zielen. Och de Finanzsecteur ass hei, den Assurancësecteur. Dir wësst et, mir wëssen et all, Dir sidd haut e wichtegt Standbeen vun eiser Ekonomie. An do an Ären Secteuren, do war et historesch e schwéiere Match, den OGBL iwwerhaapt eranzekréien. An haut sidd Der net méi ewechzedenken. An duerfir och do e grousse Bravo fir Äert Engagement. Den Transportsecteur, an ech maachen elo e bësse schnell, well et brauch mer se elo alleguer eenzel, jo, bravo, a wann ech soen Transportsecteur, denke mer elo un all déi vum iwwer de Bus, iwwer d'Schinn, bis op d'Schëff, bis op de Fliger, Dir hutt haart Zäiten hannert Iech. Dir hat mega schwiereg Kollektivvertragsverhandlungen. Och hei sidd Der, hutt Der misste bis an de Streik goen. An Dir hutt ëmmer erëm gewisen, dass et mam OGBL no vir geet. A mir si stolz, haut hei kënnen ze stoen als ee groussen OGBL zesumme mam Landesverband. Zesummen nach méi grouss, zesummen nach méi staark! Merci, Kolleeginnen a Kolleegen. D'Delegéierten aus dem Medieberäich, der Kultur, den Imprimerien, Dir hutt jo, Dir hutt jo Beruffer, déi, déi, ouni déi mer net kënnen, déi aus eisem Alldag net méi ewechzedenke sinn. Dir schaaft e Contenu, op dee mir all Dag zréckgräifen. An awer musst Dir Iech ëmmer erëm asetzen, dass Är Beruffer weider bestoe bleiwen. An Dir musst Iech asetzen, dass se och ënner gudden Aarbechtsbedingunge bestoe bleiwen. An Dir maacht dat och hei mat vollem Engagement a voller Determinatioun. Kolleeginnen a Kolleegen aus dem Handel, déi hunn et fäerdeg bruet, Dir hutt et fäerdeg bruet, trotz Zäite vun Internet-Shopping a Covid-Pandemie, dee Secteur gewerkschaftlech duerch ze organiséieren. Dir hutt et fäerdeg bruet, besser Léin a besser Aarbechtsbedingunge fir Dausende vu Leit ze erkämpfen. Ech soen Iech e grouse Merci am Numm vum OGBL. Och den SEW ass hei, d'Schoulen, d'Héichschoulen, de Recherche-Beräich, Dir sidd vertrueden. Dir hutt esou eng wichteg gesellschaftlech Aufgab. Dir forméiert déi nächst Generatiounen zu mündege Bierger. An Dir gitt mam gudde Beispill vir, well Der weist, dass ee sech och net alles soll gefale loossen, well Der och weist, dass een de kritesche Gedanke muss hunn a Saache kritesch hannerfroen. Léif Kolleeginnen aus dem Nettoyage, Et héiert een et schonn, Dir sidd ëmmer, ëmmer, ëmmer dobäi an ëmmer massiv vertrueden. An ech soen et mat Ärem eegene Sproch, Wann Dir do sidd, da gitt Der net gesinn. Mee wann der net do sidd, da gesi mer et alleguerten. Merci, dass dir ni opgitt, fir Är Besuch ze vermëttelen. An da gëtt et méi schwiereg, déi hei elo an engem Saz ze erfaassen, déi Honnerten u Kandidatinnen a Kandidaten aus dem Serviceberäich, Well hei geet et vum Architekturbüro iwwer d'Telekommunikatioun bis zum Gardiennage an nach ganz vill aner Secteuren. An dat si Secteure vun der Zukunft. Dir sidd d'Zukunft. Dir schafft an engem Secteur, dee stänneg wiisst. An Dir suergt dofir, dass e gutt wiisst. Dir suergt dofir, dass e mat gudden Aarbechtsbedingungen a gudde Léin wiisst. An och dofir e grousse Merci. D'Kollege vun de Gemengen, vum Staat an den aneren ëffentlechen Ariichtungen, Dir suergt all Dag dofir, dass d'Bierger an d'Biergerinnen weider e gudden a staarken ëffentlechen Déngscht hunn. Dir wiert Iech géint all Privatiséierungen, mat all sengen negative Konsequenzen op d'Déngschtleeschtungen an op d'Aarbechtsbedingungen. Dir sidd, an dat ass esou wichteg, d'Speerspëtzt vun de Gehälter an den Aarbechtsbedingunge vu Lëtzebuerg. Iech och e grousse Merci. An dann natierlech e ganz, ganz groussen a besonnesche Merci och Un d'Kandidaten aus dem Gesondheets a Sozialwiesen. Okay, okay, okay, Dir sidd och zahlreich vertrueden, mir héieren en. An dat hutt Der ëmmer fäerdeg bruet. Dir hutt et ëmmer, Dir hutt eis eigentlech ëmmer gewise wat et bedeit Gewerkschaft ze sinn. Dir suergt Dag an Nuet dofir Iech ze këmmeren ëm déi Schwächst aus eiser Gesellschaft. A gläichzäiteg bréngt Dir et fäerdeg esou geschlossen an esou staark an esou eenheetlech anzestoe fir Äre Beruffsstand. Ech soen Iech e grouse Merci. A last but not least, Kolleeginnen a Kolleegen, all eis Kandidatinnen a Kandidaten, déi an der Pensioun sinn. Aus pensionéierten Abteilung, aus Memberen aus der pensionéierten Abteilung, si si jo aus all deene Secteuren do komm, si hunn dat do jo alles matgemeet a si hunn, an dat muss een dunn erkennen, den OGBL zu deem gemat, wat en haut ass, a si hunn ni, och haut net, näischt un hirem Engagement. Verluer, a mir zéien eisen Hutt do virdrun. E grousse Merci. Kolleeginnen a Kolleegen, mir all zesumme sinn den OGBL. Mir all zesumme stinn haut hei, fir gemeinsam eis Gewerkschaft nach méi staark ze maachen. A mir sinn net just déi weltaus gréisste Gewerkschaft am Land. Nee, mir kënnen haut vun eis behaapten, mir sinn déi eenzeg Gewerkschaft, déi sech wierklech asetzt fir d'Interesse vun de Leit. Mir sinn déi dreiwend sozial Kraaft hei zu Lëtzebuerg a mir maachen Zukunft. Zënter 45 Joer ass et den OGBL, deen de Motor vum soziale Fortschrëtt hei zu Lëtzebuerg ass, mat iwwer 76.000 Memberen. mat iwwer 230 Kollektivverträg, déi mer verhandelen, mat iwwer 700 Betriber, wou mer Personaldelegatiounen hunn, mat enger absoluter Majoritéit an der Chambre des Salariés. Wéi giff eise Sozialstaat ausgesinn, eis Sozialversécherungen, eis Loungesetz, eis Aarbechtsrecht, eis Matbestëmmung, wann et den OGBL net géif ginn? A grad elo, Kolleeginnen a Kolleegen, bei dëse Sozialwalen ass et wichteg, den OGBL ze stäerken. Mir setzen eis an fir de Sozialdialog, mee en ass net vum Himmel gefall. Generatioune virun eis hu vill misste kämpfen an och haut ass en nach net selbstverständlech. An awer liewe mir en haut all Dag. Mir fuerderen en, mir verteidegen en haut gemeinsam als grouss Famill, als grouss Beweegung, déi sech queesch duerch alleguerten déi dote Beruffssecteren zitt. A Kolleeginnen a Kolleegen, mir sinn a Krisenzäiten a mir wëssen et aus der Geschicht, ëmmer historesch Ass et a Krisenzäiten, wou déi schaffend Leit an déi Pensionéiert déi sinn, déi als éischten drënner leiden, déi musse fir Krise bezuelen, déi se net verursaacht hunn. An an deenen Zäite brauche mer méi wéi jee e staarken OGBL. An et kommen och nach schwéier Zäiten op eis duer, an dat virun allem an Zäite vun enger konservativ-liberaler Regierung, déi schwätzt déi selwecht Sprooch wéi d'Patronatsverbänn. An den OGBL ass déi eenzeg Gewerkschaft, déi de Courage huet, sech géint d'Attacken op d'Interesse vun de Leit ze wieren. De Koalitiounsprogramm schwätzt eng kloer Sprooch, d'Kapital weider gestäerkt ginn, déi grouss Problemer vun eiser Zäit, déi ginn dem fräie Moart iwwerlooss, déi schaffend Leit, déi Pensionéiert, mir sollen de Rimm méi enk schnallen, an dat während d'Patronat ee Kaddo no deem anere kritt. Kolleeginnen a Kolleegen, mir mussen eis wieren. Et geet ëm d'Ëmsetze vun eisem Optrag, an dat ass haut méi wichteg wéi jee. Ech kann och net. Ech kann net op all politesche Sujet haut den Owend agoen. Ech hoffen, Dir sidd elo net traureg, wann d'Ried net dräi Stonnen dauert. Mee erlaabt mer, mat engem Sujet unzefänken, deen eis vill wäert beschäftegen. Bon, komescherweis war e virun der Chamber, virun de Chamberwahlen, nach bal keen Thema fir déi meescht Parteien, et geet ëm eis Pensiounen. Mee kuerz dono huet eis nei Regierung direkt Faarf bekannt. Déi nei Ministesch vun der Santé an der Sécurité sociale, déi léisst keng Geleeënheet aus, an der Press eisen ëffentleche Pensiounssystem a Fro ze stellen. An dat ier se iwwerhaapt mat eis a mat de Sozialpartner d'Gespréich gesicht hunn. An do kënne mer nëmme soen, ween dovu schwätzt, d'Lëtzebuerger Rentner, déi misste sech an Zukunft ebe bësse méi privat versécheren, dee schwätzt automatesch dovun, den ëffentleche Pilier ze schwächen. A jidderee weess et, een deen d'Solidaritéit schwächt, Dee setzt Jalonen fir den Ofbau vun eisem staarken ëffentleche Rentesystem. An an der Press gëtt et dann och nach schlëmmer duergestallt, wéi wann d'Lëtzebuerger Rentner jo alleguerte mat enger Coupe Schampes op der Yacht géife sëtzen. An dobäi klëmmt zënter 10 Joer d'Altersaarmut zu Lëtzebuerg och rasant. An ier een also vu Verschlechterunge vun eisem Pensiounssystem schwätzt, ass et elo un der Zäit en ze verbesseren. Den OGBL Den OGBL, Kolleeginnen a Kolleegen, wäert op jidde Fall mat alle Mëttelen, déi eis zur Verfügung stinn, den öffentleche Rentesystem a seng Leeschtunge géint all Ugrëff verteidegen. An den OGBL rieft jiddereen dozou op, sech fir d'Stäerkung statt fir d'Schwächung vun eisem Sozialstaat a senger sozialer Sécherheet anzetrieden a sech ze wieren, zesumme mat eis, wann et noutwenneg gëtt. Well wann ee 24 Milliarde Reserven huet a wann een och nach en niddrege Cotisatiounssaz huet a wann een all Dag virgëtt, wéi wichteg de sozialen Zesummenhalt an der Gesellschaft ass, A wann een Angscht huet, datt rietsextrem Politiken a Parteien am Opwand sinn, ma da soll ee seng Hand iwwert de solidaresch ëffentleche Rentesystem leeën, anstand d'Hand géint en ze hiewen. An dat wäerte mir net matmaachen, Kolleeginnen a Kolleegen. Mir hunn et also, je wäert scho kloer gesot, en Ofbau vun eisem Sozialstaat kënnt net a Fro. Dat ass Gëft! Et ass Gëft géint de soziale Fortschrëtt, Gëft géint d'Demokratie, an dat loosse mir net zou! Deen zweete groussen Dossier, deen eis wäert beschäftegen, ma dee trëfft eis genau esou an eisem Kärgeschäft wéi d'Pensiounen, an zwar ass et dat, wat d'Politik wëllt maachen op eisem Aarbechtsrecht. Hei liest sech de gesamte Koalitiounsprogramm zum Aarbechtsrecht wéi e Wonschziedel vun der UGL, Union des Entreprises. Vun A bis Z ass am Kapitel vun der Aarbecht net méi de Schutz vum Salarié am Virdergrond, mee seng fräi Verfügung fir de Patron duerch eng ultraliberal Flexibiliséierung. An dat geet vun der Prekariséierung vun den Aarbechtsverträg, der Aarbechtssituatioun, iwwer dat, wat se wëlle mam Kollektivvertragsgesetz maachen, bis hin zu den Aarbechtszäiten. Well eng Regierung, déi elo scho vu Chèque emploi schwätzt, dat musst Der Iech virstellen, Chèquen anzeféieren, fir dem Patron d'Méiglechkeet ze ginn, een d'Leit punktuell iwwer Chèque ze bezuelen, fir kleng punktuell Aarbechten ze maachen. An do kënne mer eis nëmme virstellen, wou d'Précaritéit fir déi Leit higeet a wéi se scho virprogramméiert ass. Eng Regierung, déi kee Wuert driwwer verléiert, dass mer zu Lëtzebuerg eng europäesch Obligatioun hunn, fir méi Kollektivverträg ze suergen. Mir hunn eng europäesch Obligatioun, op 80 Prozent Couverture vun de Kollektivverträg fir d'Salariéen ze kommen. Do si mir nach wäit drënner, an awer ass hei null Effort uviséiert fir e bessert Kollektivvertragsgesetz. An drëttens, Kolleeginnen a Kolleegen, dat Allerschlëmmst ass dat, wat se op den Aarbechtszäite wëlles hunn, Sonndes méi laang schaffen, Iwwerstonne manner kompenséieren, D'Aarbechtspläng nach weider flexibiliséieren, d'Congé parental ginn awer onbezuelt, souguer de Repos an der Woch, de wéchentleche Rouzäit, déi soll reviséiert ginn, d'Aarbechtszäite sollen annualiséiert ginn, alles dat ouni Sozialdialog iwwert de Kollektivvertrag. Dat do, Kolleeginnen a Kolleegen, bedeit fir den OGBL, dass mer eis musse prett maachen. An dat do, muss Der Iech virstellen, Kolleeginnen a Kolleegen, ass dee Koalitionsaccord, deen den LCGB kuerz no de Wahle gelueft huet. Deen drëtte grousse Chantier an den nächste Jore wou mer eis kënnen drop astellen, ass d'Steierreform. Awer och do musse mer eis näischt virmaachen, d'Regierung setzt op Steiererliichterunge beim Kapital. An dobäi ass et genee de Contraire wat elo muss passéieren. Mir mussen d'Steieren do siche goe wou d'Sue sinn, an zwar beim Grousskapital, bei de Groussverdénger, an endlech d'Aarbecht manner besteieren, an dat fir e finanzstaarke Staat ze hunn, an dat fir awer och manner Ongläichheeten ze hunn a méi Gerechtegkeet an eiser Gesellschaft. An dann erlaabt mer ee lescht Wuert zu deem wat mer musse verteidegen, zu deem wat mer ëmmer verteidegt hunn an zu deem wat mer ëmmer wäerte verteidegen, den Index. Den Index, mir wëssen dat heibannen, ass dat Instrument zur Ofsécherung vun der Kafkraaft vun de schaffende Leit an de Rentner an hire Famillen. Et ass e Pilier vum Lëtzebuerger Sozialmodell. Et ass e Garant fir de soziale Fridden. Kolleegen a Kolleegen, mam OGBL gëtt den Index net gedeckelt, net manipuléiert, net verréckelt an net ofgeschaaft. Mir hunn dat ëmmer bewisen, mir hunn dat an der leschter Mandatsperiod bewisen, mir wäerten an den nächste fënnef Joer weisen. A mir hu villes erreecht an deene leschte fënnef Joer. Mir hu gewisen, datt et mam OGBL kee Blabla gëtt, mee staark Aktiounen. Mir hunn iwwer 230 Kollektivverträg verhandelt. Mir hunn Dausende vun Entloossunge verhënnert, och dat muss gesot ginn. Mir hunn iwwer d'Gesetz zwee méi fräi Deeg kritt. Mir hunn eng kleng, awer trotzdeem Erhéijung vum Mindestloun kritt. Mir hunn an deene leschten Tripartitten déi Energiepräisdeckele kritt. Mir hunn et endlech fäerdeg bruet, no laangem Gestreits, dass d'Kannergeld reindexéiert gouf. Mir hunn um Geriicht iwwer 1.000 Prozesser gewonnen. Mir hunn en Deel vun der Upassung vum Steierbarème erreecht. A virun allem hu mir, an zwar ganz aleng, den Index verteidegt, well ouni den Asaz vun eis all, an dat muss elo gesot ginn a muss och drun erënnert ginn, ouni eisen Asaz vum OGBL hätte mir alleguer, Salarié, Pensionär, zum Datum vun haut 7,7 Prozent manner an der Paie laut der Rent. Well, erënnert Iech, dat war et, wat déi aner ënnerschriwwen hunn, all déi aner, d'Regierung, d'Patronat, déi aner Gewerkschaften an der Tripartite am Mäerz 2022. Si hunn och deemools de Prinzip an deem Accord verankert, datt et nëmmen eng Indextranche am Joer dierf ginn. Den OGBL huet dat refuséiert. Mir hunn net ënnerschriwwen. Mir hunn eleng de gewerkschaftleche Widderstand opgebaut. A mir hunn net noginn. A mir hunn net opgehal. A mir hunn et doduerjer duerchgesat, datt am September 22, puer Méint drop, den normalen Indexmechanismus erëm a Kraaft gesat ginn ass. Ouni eis wieren déi doten Indextranchë fort, och fir d'Zukunft, Kolleeginnen a Kolleegen. Elo si se et net. A wat 2022 passéiert ass, dat riskéiert och elo nach eng Kéier ze passéieren, well de Koalitiounsaccord vun der neier Regierung, Dir wësst et, gesäit jo vir, dass eng Tripartite muss zesummekommen, wa méi wéi eng Indextranche am Joer soll erfalen. An Dir wësst, wien sech do wéi verhalen huet, an Dir wësst, dass den OGBL sech do erëm wäert wieren. An domat huet dës Regierung eigentlech jo schonn erëm en Ustouss gi fir eng nei Manipulatioun. Si huet se ugekënnegt. An haut schonn soe mer, Mir wäerten eis dogéint widdersetzen. Mir wäerten esou maachen, wéi mer et 2022 gemaat hunn, a mir wäerten dat do net zouloossen. Kolleeginnen a Kolleegen, ech ginn net op weider Dossieren an, ech hunn et gesot, ech profitéiere vun eisem Zesummekommen hei vun haut den Owend, en Appell un all Kandidatinnen a Kandidaten ze riichten, dass Dir alleguerten zesumme mat aller Kraaft an aller Stäerkt an aller Konsequenz jidderengem seet, sot, dass e muss matwielen, all Äre Kolleegen a Kolleeginnen op der Aarbecht, all Äre Frënn, Ären Noperen, Äre Famillen, a jidderengem musst Der soen, Dat hei ass wichteg, déi Wahle musse mer gewannen, wielt fir d'sozial an d'gesellschaftlech Interesse vun de Leit. Si sollen den OGBL stäerken. Si mussen e stäerken, dass si mat hirer Stëmm deen Optimismus an déi Kraaft, déi mir als OGBL hunn, an d'Land droen, déi mir elo brauchen, all déi schaffend Leit an d'Pensionéiert, déi mir brauchen, fir effikass eiser Aufgab nozegoen, op, fir, an och en vue vun all deenen Defien, déi op eis waarden an den nächste Joren. A genee dofir, Kolleeginnen a Kolleegen, ruffe mir jiddereen dozou op, mat senger Stëmm elo ganz konkret Stellung ze bezéien. A jiddereen muss den OGBL wielen, jiddereen, dee fir sech a fir seng Famill a fir d'Leit verhënnere wëll, dass an de kommende Joren den Indexsystem erëm manipuléiert gëtt, jiddereen, dee verhënnere wëll, dass eise Pensiounssystem attackéiert gëtt, jiddereen, deen dogéint ass, dass d'Aarbechtsrecht sech réckschrëttlech statt fortschrëttlech entwéckelt. Jiddereen, dee wëll, datt endlech méi Steiergerechtegkeet hei am Land stattfënnt, anstatt an déi aner Richtung, jiddereen, deen eng Logementspolitik wëll, déi d'allgemeng Interessen u guddem Wunne vu jidderengem iwwert d'Interesse vun de Räichen a vun de Promoteure stellt, jiddereen, deen e staarkt Gesondheetswiese wëll, mat enger zukunftsorientéierter Gesondheetsversuergung. All déi, déi erkannt hu wéi wichteg performant ëffentlech Déngschtleeschtunge fir all d'Bierger an d'Biergerinne sinn, an zulescht all déi, déi erkannt hunn, datt all déi Erausfuerderungen, déi op eis duerkomme wäerten, all déi existenziell Erausfuerderungen, wéi och d'Klimakris an déi natierlech Ressourcen, datt déi nëmmen ze meeschtere sinn am Zesummespill vun der Demokratie a vum soziale Fortschrëtt. A si mussen alleguerte wëschen, datt eng Schwächung vum OGBL bedeit, dass d'Regierung gréng Lut hätt op all deenen dote Punkten. A mir musse wëssen, dass eng Regierung wäert ganz genee kucken, ob den OGBL bei dëse Wale gestäerkt oder geschwächt gëtt. Mir mussen dofir opruffen, den OGBL ze stäerken. An dofir, Kolleeginnen a Kolleege, musse mer opruffen, d'Lëscht zwee ze schwäerzen. An och net eenzel Stëmmen ze verginn, well do lafe mer de Risiko, dass eenzel Stëmme verluer ginn. An nach schlëmmer, mir lafen de Risiko, dass Leit panachéieren an net OGBL-Kandidate wielen. A mir mussen opruffe keng Gewerkschaft ze wielen, déi beim klengste Géigewand an d'Knéie geet, déi eis och nach an de Réck fält. Mir mussen och opruffe keng Gewerkschaft ze wielen, déi mol net eng Representativitéit huet, weder national nach sektoriell, an déi iwwerhaapt näischt bewierke kann. Kolleeginnen a Kolleegen, dës Wahl ass wierklech eng Richtungswahl. Entweder et geet an déi Richtung vun der Ofsécherung vun eisen Errungenschaften a vun hirer weiderer positiver Entwécklung, oder et gëtt e politescht Zeeche gesat fir an déi aner Richtung. An dat hätten d'Patronen gär, dat soen ech Iech. Si freeë sech do dorobber. Wann den OGBL an de Betriber an an der CSL géif geschwächt ginn, da wär dat fir si en Erfolleg. All Stëmm All Sëtz manner fir den OGBL ass Waasser op hir Millen. A par conter, Kolleegen a Kolleegen, deen OGBL, deen déi Wahle gewënnt, dat ass e grouse politeschen Drock fir déi vill Diskussiounen, déi an den nächste Joren um politesche Plang wäerten op eis duerkommen. Dat gëllt souwuel an de Betriber fir d'Wahle vun de Personaldelegatiounen, wéi och an der Chambre des Salariés. An Dir wësst dat, déi Bréifwahl an der Chambre des Salariés, do sinn dës Kéier 617.000 Wahlberechtegt Leit, dass déi gréisste Wahl zu Lëtzebuerg, dat ass richteg demokratesch. A stellt Iech elo just kuerz vir, all déi Leit géifen hiert Wahlrecht notzen, dann hätte mer méi wéi duebel esou vill Stëmme wéi eisen CEO, den Här Frieden a seng Regierungskollegen. An dobäi ass d'Chambre des Salariés haut schonn esou staark. Mir sinn esou e staarken Acteur. An dat och, well den OGBL ëmmer d'absolut Majoritéit an der CSL hat. An duerfir gëllt et och, déi dës Kéier erëm ze verteidegen an auszebauen. Kolleeginnen a Kolleegen, ech soen Iech e grouse Merci fir Är Opmierksamkeet. Et ass vill Aarbecht virun eis, dat wësse mer. Eist Engagement wäert gefuerdert sinn, an de Betriber, awer och um Niveau vun der CSL. Mee wann ech den Owend ëmkucken a wann ech dat alles spieren, wat hei passéiert, da soen ech Iech, ech hunn absolut keen Zweifel drun, dass mir där Aufgab do gewuess sinn, an da gewanne mir déi Wahlen, Kolleeginnen a Kolleegen.

Dir sidd wierklech genial, Dir sidd esou top! Vive ton GBL! Du hues Recht! Merci fir haut den Owend, merci fir Är Präsenz, merci fir Är Gedold och. An ech soen awer och, erlaabt mer dat ganz kuerz, all deene Merci, déi dat hei organiséiert hu, well Dat ass och eng ganz ganz grouss Aarbecht. E grousse Merci un d'Sonia. Et ass wierklech e mega flotten Owend elo schonn. Merci un d'ganz Equipe technique. Merci un d'administratiivt Personal. Bravo, merci un iech alleguerten. Merci. An da soen ech och eise musikaleschen Encadrement Merci. De Serge Tonnar ass hei. An de Georges Möwald. An Dir hutt et schonn héieren, d'Lidd, an Dir hutt den Text virleien. An si maachen elo en Optrëtt a mir sangen alleguer mat, well si hunn de Moosche Bär e Lidd gesongen. Merci un Iech, Jongen. Merci.

Merci Nora! Sou, de Monsterkandidaten a Kandidatenecours 24 hei, mir freeën is! Jo, mir si frou, dass mer hu konnen e Lidd schreiwe fir den OGBL, bei deem Concours matgemaach hunn. An eist Lidd heescht Stëmm vum Rebell. Dir hutt et alleguerten do. Den Text wäert och hei matlafen. Am beschte séngt een am Stoen, also wann Der opsteet ass et am beschten. An ass de Chouer och do, dee mat opgeholl huet? Wou sinn se? Do hei e bëssen duerch de ganze Sall. Majo, dir kënnt ganz haart matsangen, well mir hunn d'Lidd opgeholl an dat kënnt och gläich eraus, mat engem ganz klenge Chouer vun den Agestallte vum OGBL. An dofir e ganz grousse Merci un den OGBL Chouer. D'Stëmm vum Rebell.